Previously on Rwendo the Journey. Saramureri waseneta wakaSharirwa, muimbi wemusambo weSungura, tungamirira chikwata cheSkylink Express.
Eh, regai ndigotaura nyaya yeflopi isati ndataura imwe ishu yakamboitika so so tanga tisina chakari nacho soito haya pa system haya mota inotakura pa haya kombi inotakura mberi members saka guru yekuya kuya it was a funeral Love kuti takaredzera vanhu vasipashikiri ah, anonga asina siku 20 vakatarirwa
Hello Zimbabwe, hello Africa. Zita rangu ndinonzi Mr Favor rekubarwa Enwe Mukani. Enwe Mukani kana kuti Mr Favor muimbi ari kuimba inonzi Southern African Sungura. Mr Favor muimba akazvarwa 1990 Mount Darwin Marymount Hospital eh, zvekuimba ndikangoti ndakatanga ndichiri mudiki ndakatanga ndichienda kuchechi eh, kunonzi kuzayoja zimbabwe assemblies of god africa so ndiri ndichienda kuchechi ndichiimba kudaro ndakange ndiri munhu aifarira kuterera music yakawanda ndaiterera rnb sungura reg conscious so ndaiterera music yese so from there ndakanga ndiri munhu wokuti ndaiti kana ndikaenda kuchechi kuya kuya ndainyora masongs zvanga zvisina kundiomera kana kuti pakanzi padoda kuitwa song kusunday school ndanyora song in just 3 minutes saka ndopandakatanga kuti ndizonzi eh, ndiri munhu anofarira zvekuimba chipo chakangogara chiri mandiri then zverecording ndakatanga 2015 ndopandakatanga kuita recording mushure mekunge ndambobvunzawo eh, vafambi eh, vetsambo eh, ndakatanga kumiita the likes of uh, baba charamba eh, ndovakatanga kundizivisa kuti ah, unochirekodha zvofamba sei sei unoita sei kuti urekodhe then i've met uh, uh, producer uh, both uh, african nyamondera uh, vachiri kushanda kudiamond studios ndopandikatanga kupinda mustudio ndikarekodha album rangu album rangu randikatanga kurekodha that time andakwanisa kuribudisa from that studio ndakazobudisa album rangu randakabudisa ra, ra eh, kunonzi kudivine records mushure mekunge ndasangana nevainzi mr gatawa ndo vakanditi a ah, une potential yakanyanyisa so uya kustudio kwangu ndokwandakaenda ndobva ndanotanga kuita se kurekoda project yangu yainzi nenyasha tinosvika yake yanga ichisanganisira masongo ainzi izodzo yamwari yanga ine five tracks ndakaita futi five mavideos paalbum rangu iroro which was 2015 then ndiri murwendo irworwo handina kumira ndakanga ndiri munhu anga ane chido chokuramba ndichienda kumberi sezvandiri kungoita ndakabva ndazoita zvekare eh, esingle track yaiva yeafropop yandakaita neainzi godfrey mutami yainzi zvidhafu dhafu i think vazhinji vanoiziva that track then from there ndakasangana ne nemafans akati kwandei aiteerera maimbiro aya andaiita eh, vakanditi iwe voice rako iri chimbotiraya mamwe masongs esungura ndokubva ndazorekodha rimwe album rainzi nyasha phase one eh, randakarekodha 2017 ndopane collaboration yandikaita naendi muridzo yainzi eh, phase one eh, gore rero ndakaita album ranga rine masongs 9 anga akawanda kugospel ese anga ari egospel akawanda kugospel then but ndakanga ndikamaisa mutrade resungura masong acho andakarekodha na ibson makumbe yakunzi makumbe production then nekuramba kuzita richikura richikura richikura ndakabva ndaona futi mafanzi ari kuramba achikondikomekeza kuti iwo pamasongs awaita why wamboregedza uchimbotraya kuita masongs esungura then ndakatanga kuwirirana naartist anonzi makingwazi mwana wamaisistriya then ndobva ndiye one akatombondipa idea kuti aiwa voice rako iri ukamboyorwasungura kuri kumberi kutraya kuita kana song yesungura then song iyo tofanira kuita collab eh, ndokubva ndaita album rainzi bata ipapo ndopane song yakatrenda yainzi mukadzi wemuchechi yandikaita video yandikarekoda 2019 so pandakaita song iyoyo iri sungura yakabva yagamuchirwa yakabva yangogamuchirwa kahwani sa ndo pandakaona kuti ah, inini eh, mafanza akawanda ari kufarira music pandiri kuimba sungura eh, ndo pandakabva ndazoti so regei ndiite futi albhamu rine sungura ndo pandakazorekodha pana niki dzepaalbhamu rainzi muzukuru wamambo solomoni ana nhume yevaimbi niki ndakaita futi collaboration namaki bcause maki akaramba achimutikomekeza kuti ayo

eh, ndine mavideos andofarira the likes ekuti ndinokwanisa kunge ndichiona mavideos ana fali ipupa ana kofi olomiti and also mamwe maartist eh, ekunze anosanganisira ana diamond platinum nana pisque so ndenge ndichivandudza kuita mavideos eyo but ndichiimba iri sungura so ndokutraya kusiyanisa kwandikuita sungura eh, nevamwe then nekuda kwekuti ndichiri kuita mavideos akanaka andiri kuita aya ndakabva ndazoita album eh, rinonzi eh, tsano vazouya ndo pane song yandakaita ane muchina eh, yakatrenda also social media inonzi muzezuru ndo zvimwe zvinhu zvandiri kuita eh, zvandiri kusiyanisa nevamwe murwendo rwandiri kufamba so mweya ndakaita nemuchaina ya vazhinji havana kunzwisisa kuti chii chakaitika kuti ndizoimba nemuchaina inyaya yekuti ndakamboda kuona kuti ndikaimba ndichiisa eh, vamwe vanhu vasiri vemunyika medu muno zvinofamba zvakaita sei ndichivaimbisa shona ende pandakaita izvozvo zvandakaona kuti eh, sungura ine strength zvakanyanyisa just because eh, ndakakwanisa kuconvinza muchina ndikamuimbisa shona and eh, pashona yandakaimba yaaimba maimbiro aakaita shona ndakaona kuti vazhinji vakazvigamuchira right now eh, ndine project yandichiri kuita zvekare yeri kufanira kubuda gore rinoita but hansa ndakwanisa kuti ndikuudzei kuti eh, zvizhinji zvakamira sei paproject iyoyo chandiri kupromisa ndechemavideos like now ndine video randakabuditsa rinonzi baba shima randakabuditsa zvaizvozvi zve three days ago eh, video riri kugamuchirwa nevanhu zvakanyanyisa and vanhu vari kuramba vachindikomekedzwa kuti unoita mavideos akanaka unoita mavideos akanaka and eh, ndiri kupromisa mafans eh, kuti mavideos andicharamba ndichibudisa eh, mr favor acharamba achiita mavideos nekuti mucharamba muchifara ende mucharamba muchivaraidzika eh, uyezve ndicharamba ndichibudisa music icharamba ichigamuchirika zvakanyanyisa ndichaita zvekare pasungura yatiri kutaura nezvayo ndichaita zvekare mamwe macollaborations eh, andichaita anosanganisira ndudzi nendudzi dzakasiyana uye inini ndinofarira kuti pandinoimba sungura ndiimbe nemalanguages akasiyana the likes of eh, french portuguese swahili eh, or else swana like album randiri kubudisa rinenge rine ndudzi dzakasiyana siyana yokuti ndichatora language yemubotswana ndichatora language yekumozambique ndichatora zvekare language yekuzambia nelanguage yemedu munomu kuitira kuti ndirambe ndichivandudza sungura irambe ichita ichienda kumberi pamacollaborations ndichaimba futi zvekare nemaindians achange aripo futi paobhova randiri kuita se randiri kuita i eh, zvizhinji zvamunoda kunge muchiziva pamusoro pamr favor eh, munondibata panhamba dzinoti 0783 305114 uye zvekare munondifolowa zvekare kutwitter hendo yangu yakanzi mr favor haiwaiwa instagram account mr favor haiwaiwa then tiktok account mr favor artist 3 then facebook page mr favor zw Right, inini ku music ndakainspirewa nevaimbi wakati wandise that's why vazhinji ndinoona vanotondibvunza kuti ah sei uchipasa nhingi sei uchipasa nhingi inyaya yekuti ndakateerera vaimbi vakawandisa vaimbi vaindinakidza vakawandisa maaspirational artists akawandisa ndaiterera alic macheso ndaiterera baba charamba ndaiterera james chimombe ndaiterera john chibadura saka ndinoterera vaimbi vakawandisa nekuda kwaizvozvozvo thats why ndichiimba vanhu vachiona kunge ndinoimba ndichiteedzera vaimbi vakawandisa inyaya yekuti ndakainspirwa nevaimbi vakawandisa uyezve ndine andinoti marole model vazhinji vano why Ndizondibvunza kuti ah sei uchipfeka mapfekero akadai ndichizviti Mr Favor one muimbi anopfeka boots epaindia. Ndino ndine ma role models angu andinofollowa when it comes to dressing. Ndinotofollowa mamwe ma artist ari kunze. The likes of ana Diamond Platinum, ana P Square, ana Rude Boy and also ndinofarira futi zvinopfekwa nema Indians zvezve. So ndinofarira kuteedzera eh, when it comes to eh, to role models kupfeka sevamwe vaimbi vari kunze kumusic ndinotarisa maartist akawandisa baba charamba ndine zvinhu zvandakayemura zvavakaita pamusic thats why ndichitoti pane zvimwe zvinhu zvandinofolowa kwavari zvinondibatsira pakugadzira kuti ndizobudisa music yandiinayo eh, uyezve alic macheso ane maridziro aakaita anoita kuti ini ndizogadzira zvinhu zvandinoita vana james kimombe vana john chibadura nafour brothers vana marshal munhu mumwe so ndinotarisa maartist akati wandei uye even kurnb ndine vaimbi vandaitarisa vakawandisa vakandiinspire vekuti handikwanise kuramba ndichimenshina saka pa mukazoona ndabudisa zvinhu zvinenge zvichinakidza ndino ndakainspire noimba kwanda handiterere muimbi mumwe chete Mr Favor ane bendi rakakwana rine 8 members. Bendi rangu rinosanganisira mainstruments anoti lead guitar, bass, drum, sub, keyboard. Then tine maband members andiinawo ipapo anosanganisira Calebo, Nigel, Nyasha, Kelvin nevamwe madancers andisi achapedza kutaura mazita so paband rangu inini zvandinoita eh, ndinoshandisa makeyboards nokuda kwokuti pane imwe music yandinoita sungura ndichiishandisa ichishandisa keyboard kozoitawo mamwe masongs andinenge ndisingachandise makeyboards then nekufamba kwenguva eh, music yangu yandiri kuita iyoyo yesungura iyi ndichange ndichiisa zvekare masaxophone but iri sungura ndichange ndichiisa zvekare mbira nokuda kwokuti ndoda kuramba ndichivandudza sungura yangu thats why ndakava ndaka nezita rinonzi mr favor and southern african band kureva kuti ndiri kubata kaucha yese inenge ichiitwa munyika dzese dziri kusouthern africa ndichange ndichitraya kufusa sungura yedu kuti rambe ichita ichienda kumberi right in five years time mr favor tinotarisira kuti eh, ndichange ndiri muimbi achange amuimbi wemuafrica not muzimbabwe chete nekuda kwekuti ndi vision yangu maresolutions angu akamira sezvizvi ndinotarisa kuti inini ndichaimbawo nevanhu vakaita severumba vaira ndichibatana navo kuitira kuti music yandiri kuvandudza iyi inge ichipindawo munzvimbo dzavari inge ichipindawo eh, mumamwe ma eh, mumamwe macountries akasiyana siyana uye ndichange ndichiita futi mavideos emaclass kudarika acho andiri kutoita izvezvi zvinotarisira kuti mavideos andichange ndichiita ndichange ndichiita mavideos ane class uye mashows atichange tichiita zvinoexpecta kuti vazhinji eh, tinovashuvira kuti vambouya kumashows kwedu vamboona zvatiri kuita izvezvizvi nezvaticharamba tichiita mashows edu isusu eh, tinenge ma, tine mashows atinoita ekuti tinoitira mafans mashows ekuti pane mashows ekuti tinenge tichida kuti mafans edu tinge tichisangana nawo kusangana nemafans chete mashows anoitwa mafans kozoita mashows atinoita for business saka ndinotarisira kuti mr favor in five years time zvizhinji zvese zvatiri kutsanangura eh, tichange takumita those standards dzatakatarisana dzakatarisana nevision yedu thank you right mr feva vanoridza keyboard and also vari kuridza vari kutodzidzira gitare zvaizvozvo zvamai manje ndinge ndichitopisa te ndiripo pastage nditojamisa mafano ndichiridza gitare eh, hakazhinji vanhu vanorinetseka kuti ko oh, matauriro ako ese zvichizosiyana nekuimba aiwa kana kwakuimba chipo chiri pamunhu ndosamizoona chii Karudo kekare kare, karudo kasina matare. Makaisepiko baba Shima? Rudo rudo rune kadhati, kachikudo kudo tichiwanza vati, kugochi gochi tobva tafadza hati, murombo muno chero wasina Bugatti. Ndofunga mongozvinzwira kuti kutaura nekuimba zvinhu zvakati siyane. Thank you so much. right eh, vanoda kutiwana pamusic vanotsvaga music yedu vanoiwana payoutube account yedu yakanzi mr favor music eh, uye imwe yacho malinks tinenge takaisa pafacebook page redu rakanzi mr favor zw neinstagram account yakanzi mr favor haiwaiwa saka vazhinji vanenge vachida kuwana music yedu vanoiwana mumaaccounts andataura panhamba dzekuti vanoda kuti bhuka mashows edu vanotiwana pa 0783 305114 ndichadzokurodza zvekare 0783 305114 thank you Eh, chimwe chandinoda kutenda ndoda kutenda vatsigiri vedu mafans imi mafans kuti ndizonzi Mr Favor ndioneko zvandiri kuita zvinezvi ndizonge ndiri kumberi zvandiri zvinezvi ndimi mafans imimi ndimi vatinoti varungu vedu nekuda kwekuti zvese zvatiri kuita izvi ndimi muri kutiendesa kumberi ndinoda kutenda kune vatsigiri vekuti vandokwanisa kumenshena mazita hakusi kureva kuti ava ndivo vega vakakosha kune vamwe nekuti makawanda but ndinotenda the likes of uh, eh, boss mugo the general baba mike uh, eh, dr marisa uh, eh, mr pikrai shumba uh, vana honorable karoro vana mhofela pajoza vana rotho chakabva haa vakawandisa ndinokutendai nekutsigira kwamuri kuita ende rambai muchiendesa mr favor freight architect eh, hamabrandi mahombe ari kutisapota makambani sa tinokutendai ndimi munoita kuti mr favor varambe vachienda kumberi thank you so much